Kumasi Asante Kotoko bɛbɔ True Democracy Football Club wɔ MTN FA Cup. Na Preparation Towers that game no afiri aseɛ. Korɔ bi a Kumasi Asante Kotoko bɔ Ghana Premier League um, weekend a ɛtwaa mu yi sunday no ɛwɔ baba nyara sports stadium ɛberɛ a wɔatumi atena fie ɛhyɛ ɛka baako a baseke holy stars antumi ante saa ɛka no na preparation no ana ɛnɛ ɛfiri aseɛ ɛwɔ adako gyaagye. Aha ɛyɛ GH live studio. Mesrɛ wo sɛ wonya nsubscribe wo to the channel a, deɛ mesrɛ wo ne sɛ wobɛ subscribe. Ɛyɛ the source of motivation ɛde ɛma yɛn nso ɛwɔ hɔ nom. Nti wo subscribe a na wabɔ notification bell no so. Wobɔ so a na wapeke all. Anytime ɛde video bɛtumi ɛkɔ live a, you get notification on your phone, your tablet, ɔhɔ yɛ machine dze laptop ɔɔ computer na ɔso wɔabɔ so na wɔaworɛ mu na wɔatumi ahwɛ the update, latest news from Korɔbea Kumasi Asante Kotoko and yɛ Ghana football na yɛde ne nyinaa nso de ama wo. Me din de Nana Ba Kwame Gracious. Ɛnnɛ Yɛwura mu wɔ Kumasi, na yɛwura mu kɔduru Adako Gyagya hɔ, ɛna Korabea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ nso yɛ wɔn train. Na recovery training no kɔɔ so nnɛ. But deɛ na yɛrehwehwɛ, baabi a na ɛhia a yɛn nyinaa yɛretwɛn yɛ Kɔtɔkɔ players no a wɔapira no, wɔn recovery. Ɛnnɛ, players no bi san nso reyɛ training, which means they have recovered from wɔn injuries a na wɔanya. Players a wɔantumi anyɛ training, players a na wɔnyɛ fully recovered, yɛn mu nkyerɛmu nso de rebrɛ wo. wɔ channel yi so. Hyɛ na wo nua nso nya bi na ɔnhwɛ wɔ ha se. Yɛnwura mu na yɛmfa nkɔmmɔ no nso mfa ma na ɛnɛ mefiri aseɛ wɔ coach Prosper Nate Ogum so. Ɛnɛ coach Dr. Prosper Nate Ogum ba Kotoko training grounds but ɔbaeɛ no na ne dressing anaasɛ ne ne ne appearance a ɔde ba training grounds no na ɛnsɛ ɛɛm sɛ ɔreba abɛyɛ training because ɛnɛ wanhyɛ ɛɛ yɛfrɛ no sɛ kit, gyesi amfa amma training ground but na ɛyɛ mofti, efie nso atadeɛ na ɛhyɛ no. Wadrɛse nice, nti ɔkɔeɛ no, na ɔte dugout hɔ a, ɔne Malik Jaber. nso te hɔ a wɔredidi nkɔmmɔ. Wohu sɛ papa no, yɛapɔintee no no, ne nsɛm a ɔde too dwa no, ɔdi so pa ara. Ɔse adeɛ bi a ɔbɛyɛ de aboa Coach Ogum na Kɔtɔkɔ nso afa ne ntoma pa nso afira no, ɔbɛyɛ na Kɔtɔkɔ afa ne ntoma pa afira. Ɛnnɛ after the training, cos ɛnnɛ Kɔtɔkɔ yɛ training just one hour, twenty minutes, ɛnnɛ. Twi na kɔtɔkɔ yɛeɛ no na eh, time no sua paa because na ɛyɛ recovery players no abrɛ nti na ɛnɛ wɔn ma players no bi rest yɛ na ɛyɛ mmirika tutuo nko ara na na ɛwɔ training grounds na wɔn yɛɛ training no awieɛ no Malik Chapel coach Prosper Nate Ogum ɛne the technical team no ɛne players no di nkɔmɔ more than thirty minutes. Thirty minutes, wɔtwaa kanko saa. Ɛbɔɔ five ten, five ten, na kora bi Kumasi Asante Kotokofoɔ awie training. Wɔdii nkɔmmɔ ara ma no kɔbɔɔ five forty wɔ training grounds ansa na team no retu de afiri Adako Judge nti, ɛnna coach Prosper na Togum baa training grounds but na ne appearance anaasɛ ne dressing anaa ne costume a ɔde baa hɔnom no na ɔnhyɛ eh, jersey anaasɛ ɔnhyɛ kit a ɔde ɛba bɛyɛ training but na ɔhyɛ ne fie ataareɛ top white ana red colours no nso ɛsensɛn mu a wagye ne ne ne down ne jeans yes Nice one a ɔde ɛbɛpie mu nso ɛwɔ training grounds na yɛfiri hɔnom no yɛmmra players no so player ne din ɛde Joseph Ablɔ ɛpiraeɛ na ne pira mu no ɔgu so a ɔreyɛ recovery ɛnɛ ɔyɛ personal training. Aberanteɛ a ne din de Joseph Ablɔ yɛ personal training wɔ Kɔtɔkɔ training grounds. Ɔtutuu mmirika ɛna ɔno nko ara ɔkɔ mmirika twa paake no ho hyia saa more than thirty minutes. Na aberanteɛ no gu so a ɔretu mmirika nso wɔ training grounds. Ha a wɔfrɛ no sogya. Wokɔ training grounds a, sogya na wɔde frɛ no. Binom nso frɛ no Antonio Rudiger. Haa, Tonio Rudiger kɔ training grounds a din a wɔtaa de frɛ no wɔ hɔ a na mede ato dwa nti ɛnɛ Josevo Ablɔ yɛ ne personal trainer a na ɔretutu mmirika but after training no mehu sɛ na still na ɔlimpe ɔte pains wɔ ne nan no mu. Ɛno ne nkɔmmɔ a mede afiri Joseph Ablɔ nso akakye de ama wo. Ɔwieeɛ no ɔkɔdaa kakra rɛsteeɛ ɛna ɔtenetene ne padua mu na ɔrepagyapagya ne nan no kɔ soro ne ne body no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔno nso bɛyɛ fit. Baabi a ɔte pains biara no, ɔbɛyɛ fit na biribiara nso ayɛ kama de ama aberanteɛ no ne Korɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Na aberanteɛ no din de Akwasi Asante. Wonim sɛ Akwasi Asante bɛyɛ back up de ama Patrick Asiedu. Ɔbaeɛ no, ɔntumi nsi akan mfa mma Korɔbea Kumasi Asante Kɔtɔkɔ. Ne nyinaa ne sɛ aberanteɛ no nso yɛ injured. But ɛnnɛ da yi, me ne wo kasa yi, yɛwura mu wɔ Korɔbea Kumase Asante Kɔtɔkɔ Training Grounds no, na aberanteɛ a wɔfrɛ no Kwasi Asante de mmirika a team no kɔeɛ because team no yɛ team training. Wɔyɛ team training na ɛyɛ mmirikatutuo so that players no bɛyɛ fit. Ɛno no, Akwasi Asante joinee team no a wɔn nyinaa boom kɔɔ mmirika no kama. nso wɔ hɔ, na aberanteɛ a ne din de Samba Ndongane Onel ne Samba nyɛ training because woka players a, the whole season wabɔ all the games a, Samba Onel consistency no wɔ ne side. Samba Onel agyina mu asi akan de ama Korɔbea Kumasi asɛm. Meka sɛ within two weeks no deɛ ɔyɛ player a wabrɛ paa. Nso wɔn ti mehu ne sɛ na ɛyɛ resting ana na coach Ogum nso ɛma no ɛreste nso ɛwɔ hɔnom a yɛde all the update ɛde ɛbrɛw ɛwɔ GH Live studio ɛso. Aberanteɛ a ne din ɛde Lord Amoa Ɛnna Lord Amoa reba training grounds no, ɔdrɛse kama, but na ɔhyɛ sandals. Ha! Nti Lord Amoa deɛ, ɔnrekɔvaeɛ. Ɔnstartee training mfa mma kɔtɔkɔ. Even personal training mpo no, ɔnstartee sɛ ɔreyɛ bi wɔ Korɔbea Kumasi Asante Kotoko training grounds, but he was available nso wɔ training grounds a yɛkɔeɛ. Yɛhuu sɛ na yɛn nua a ne din de Lord Amoa wɔ hɔnom a wanhyɛ boot, Wɔanhyɛ hose, wɔanhyɛ shin guard but na jersey no ɛha nso hyɛ no a ɔde ɛbɛpue mu wɔ Kɔtɔkɔ training grounds. Na yɛnkɔ aberanteɛ a ne din nso de Peter Amidu Akwa. Na Peter Amidu Akwa starte training with kɔtɔkɔ team no. Ɛnɛ menka sɛ ɔyɛ full training because nea wɔyɛ no training grounds biara no ɔyɛ bi. Nti ɔyɛ full training de ɛma akora bi Kumasi Asante kɔtɔ. Ɛnɛ wɔn an start ankeke bɔɔl. Ha bɔɔl no da hɔ na wɔreprɛprɛ deɛ cause wɔkɔ mirika no ba a na wɔabrɛ. Wɔkyerɛ team no, wɔn a wɔtumi kɔ mmirika no, wɔkyerɛ wɔn mmienu. Baako fa kɔ fa kɔ left ɛna baako akɔ right. Nti wɔn a wɔkyerɛ wɔn mu no, ebinom kɔ left na ebinom akɔ right na wɔabɛhyia na wɔde time ato so na wɔakalkuleti na wɔde third one no akɔ akɔgu. Nti aberanteɛ no din de Peter Amidu Aqua nso yɛ saa adeɛ no bi. boae wɔ Wisdom Bassey Fernando Oga Boakye. Uh, ne ti na amanfoɔ dwen sɛ bi a wabulu. I don't know if sɛ wabulu deɛ a, but wohwɛ ne ti no nyinaa sɛ ɛyɛ ne colour. Wisdom Bassey Fernando ɛnɛ wokɔ training grounds nso so a, ɔno nso yɛ the same thing. but he was part of the team. Enti ne team no, wɔn training a wɔyɛɛ nyinaa no, na aberanteɛ a yɛfrɛ no Wisdom Basi Fernando nso ka ho wɔ hɔ a yɛde mu update. Nti players a na wɔyɛ injured no, wɔn nkɔmmɔ a na yɛde awura mu a yɛde rema wo nso wɔ ha se Andrews nti Manu wantumi ansi akan in Kɔtɔkɔ last game a ɛkɔɔ so because na ɔyɛ suspended. Me ne wo ka se ɛnɛ training a ɛkɔɔ so wɔ Adakogya akyi no, ɔyɛ full training de ma Akorɔbea Kumase, Asante Kɔtɔkɔ. Ɛnɛ na mmeranteɛ no nyinaa nso wɔ training grounds with the exception of aberanteɛ a ne din de Emmanuel Kortey. Ɔno nko ara na na ɛnni training ground. So players no nyinaa na wɔwɔ training grounds a ebinom tumi yɛ training. Four goal keepers no nyinaa na wɔwɔ hɔ. Ahyɛaseɛ no, wɔn nso tutu mmirika no bi, but akyire no, na wɔn nso rerɛste wɔ hɔnom. Wobɛtumi de w'adwenkyerɛ de ato comment box no hɔnom na yɛn nso yɛaredi de ama wo. So I hope sɛ from akyire de kɔ no, ɛna tactical training no, yɛn nso yɛbɛwuram wɔ hɔ because, Ɛnnɛ no, wɔreyɛ recovery. Kwame Poku, Isaac Mintah, Samson Aduku, Daniel Adjetey, ɛɛ Michael Sefa, ɛɛ Baba Yaya, Saka Dauda, ɛne all the players, Andrew Sintim ɛɛ Manu, ɛɛ aberanteɛ a ne din nso de ɛɛ Michael Kyei Dwamena, Elvis Kyei Baffour, Saka Dauda, all the players. a mebɔ mu di nyinaa nso ɛtumi yɛ full training ɛde ma Akorɔbio Kumase Asante Kotokote ɛnɛ no youth player ana na ɔwɔ training grounds no youth player ana na ɔwɔ training grounds a yɛde saa update no ɛrebrɛ mo. Kɔtɔkɔtem no is ready to win double sɛ supporters especially chairman Alexander Manu Alexander Manu chairman Alex ne nkɔmmɔdie ɛberɛ a Napoli wɔ hɔ nyinaa no wɔn nkɔmmɔdie nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ Kɔtɔ kɔgye MTN FA Cup plus the Ghana Premier League now they are on top of the Ghana Premier League ɛna MTN fake app no nso wɔn ɛwɔ mu. Wɔn ne true democracy Sunday exactly seven o'clock PM ɛna game no ɛbɛba so ɛwɔ Baba Nyara Sports Stadium. Game a Kɔtɔkɔ ɛrekɔ akɔbɔ no, wɔn hu no sɛ ɛyɛ crucial game ɛnso ɛde ɛma team no ɛwɔ hɔ nom. Nti ɛnɛ Kɔtɔkɔ recovery no ɛnso ɛkɔ so anyɛ training a na ɛyɛ gidigidi biara. but na ɛyɛ mmirikatutuo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a players no bɛ recover. A lot of players resteeɛ cos na ɛnyɛ gidigidi biara nso especially the four goalkeepers, aberanteɛ a ne din de Samba Onel, they were resting. Ɛɛ ɛɛ this guy the striker Kwame Puku na wɔn nyinaa te dug out hɔ a na wɔn nso rest but wɔyɛɛ training nso kakra wɔ hɔ. Ɛna wɔanyɛ training kɛseɛ biara. just a short time, just one hour, ten minutes or one hour, twenty minutes um, training a na team no ɛyɛ na ɛyɛ mmirika tutuo kakrakra sɛ ɛbɛyɛ a wɔn ahoɔdesɛm no nso ɛbɛtumi agyina na asi pi asi ta nso ɛwɔ hɔ no players a wɔn arekɔva a wɔatumi ajoine team no ɛma wɔyɛ training wisdom bassey fernando Peter Amidu Akwah, aberanteɛ a ne din nso de Akwasi Asante nso joinee team no a wɔyɛ full training session. Subscribe, share, like and comment.